Felly, uh, mae'r fideo cynharach, yr ail un, yn sôn chi bach am argraffiadau cyntaf wrth gerdded uh, trwy dref, dref yma. Cwpl o'r rhai eraill sy'n gloi. Um, Jyst esbonio, mae pobl yn meddwl, o, oh, mynd i Ukraine mae'n bryglus. Wrth gwrs, mae lle bod yn ddarfodus iawn. Ond falle i chi gael syniad o maint Ukraine, mae, mae Kiev, Kiev tua 650 km o Uzhhorod, sef tua o gydy i top yr Alban. A felly a mae'r maes y gad tua 200 milltir i'r dwyrain eto. Felly mae tyn bach o dwi bod yn rhyfel yn Ffrainc, bod y rhyfel yna yn Marseille ac yn Cannes ac yn Nice, a bod chi reit yn pen pella llydaw. Dyna'r math o bellter ni'n sôn amdano. Felly mae Siôn ofalus, mae eisiau dangos parch yn sicr, ond mae eisiau felly troi'n cyd-destun. Fel y ti mae wrth gorod pwyta chi'n meddwl bod cydydd wedi wrth gorod yna mae Slovakia yn dechrau lle mae Tom Gwynlais neu Pentyrch yn yw. Mae mor agos i NATO, sef Slovakia, dydy hyn o'r Putin ddim digon dwl i trio bomio wrth gorod, felly mae'n reit saff yma. Mae'r dre hun, um, yeah, mae'n edrych fel dref, mae yna gastell ar top sy'n braf iawn, Ar y llun hwnna, uh, am y drefn canol edrych fel sa chi'n ganol, ia, yeah, Hwngari, Gwynedd Czech, uh, Austria, mae da chi lliwiau Mary Therese, Theresa Yellow, felly lliw melyn ych chi'n gweld dipyn, falle mae'r adeilad yna rhy uh, diweddar i hynny, ond mae dipyn o adeiladau melyn ych chi'n gweld yna yn canolbarth Ewrop. Yym, does 'na ddim pobl tramor yma, dwi'n cael cwbl o bobl falle dwi'n cymryd sy'n Romani, felly bach yn dwllach na pobl uh, arferol, ond you know, chi ddim yn cael pobl o Africa neu India neu beth bynnag. Um, Yna un gwahaniaeth mawr rhwng falle gorllewin Ewrop ac wrth gwrs wedyn y llall ydy uh, ysgrifen Cyrillic sydd yn wyddor ffantastig. Mae lot gwell na'n wyddor Lladin. Mae llythyren i bob sŵn, heb a Dyn nhw ddim yn gallu gwneud hwnna yn adra. Ond fel arall, mae lot o lythrennau da iawn. Ac unwaith chi'n disgrywyddo, chi'n gallu gweithio mas y geir i lot o bethau sydd ddim mor um, ddiarth am yn edrych ar cyntaf. Uh, yr un peth arall byddwn i'n dweud, a ni'n troi lan i'r chwith i'r dde fan hyn, mae'r castell ar egwrs gadeiriol. Ond um, dwi ddim wedi gweld, well, dau filwr dwi wedi gweld hyd yma, felly uh, mae'n rhyfel amlwg ymlaen. Ond petawn i ddim yn gwybod am y rhyfel, Mae wir byddwn ni ddim callach bod yn rhyfel i gael. Mae sicr ddim yn yr hen rhan o dre. Mae'r rhan all y dre fe gwelwch chi, mae bach mwy o bosteri a ball. Felly dyna'r um, rhyw sy'n mynd lan at castell um, uh, Hwngariad, well, Hwngariad Swyddlwyd lle yn y lle cyntaf. A'r slafied dechrau'r pedwerydd ganrif ar bymtheg, pan oedd y syniad o oedd na genedl Ruthenia neu cenedl Slovac neu cenedl Ukraineg ddim yn hollol glir, neu yna ddarllen i gylchau, e, yn wahanol i Gymru, lle dyn ni wedi bod yn eitha sicr bod yna genedl Gymreig ers dros mil o flynyddoedd sy'n eitha unigryw yn neu prin yn Ewrop. Oedden ni wedi sefydlu fel cenedl ar wahân tua flwyddyn 900 pan dechrau ni gael nhw'n hun yn Cymru a nid yn Brysoniad. Mae hwnna cyn Sbaen, mae hwnna cyn Ffrainc, um, fel gwladwriaeth, mae hwnna cyn falle yr Eidal, sicr Almaen, felly mae yna syniadau da bobl bod nhw'n perthyn i rhywbeth. A mae'r Cymru, wrth gwrs, mae'r thing eitha fluid, a mae dan Cymru sy'n edrych y cryf i bod yn cenedl. Yn sicr, lot cynt na pobl fan hyn, felly byddwn yn gwybod bod yn slafiad, ond beth oedd enw iaith nhw, pa iaith oedd nhw. Oedd hwnna dal i raddau heleth, dal yn drafodaeth yn ardal yma o Ukraine, yr Ruthenia, tan fod yn fod yr ail ryfel byd, a mae yna rhai pobl sydd dan teimlo bod Ruthenia yn wahanol i Ukraine. Felly mae hwnna dal i gael ei ryw raddau, ond um, am ddangos fel mae syniad i newid gymaint. Fel sonies i yn y fideo cynta, uh, os byddwch chi wedi cael gen i yma yn 1910 a byw yn union yr un tŷ, byddwch chi'n cael rhywbeth fel 4 neu 5 gwahanol pasbort heb o'ch chi symud mas o'ch tre genedigaol. Felly dyna ni am tro gan fwy yn hwyrach yma.